sms, wideo soobşeniýa, golosowoý soobşeniýa ugratyşymyz ýaly, gelejekde duýgularymyzy hem ugratyp biler. Şu wagt fantastika ýaly görünýär, ýöne şol gelejek gaty daşda däl. Pät G aragatnaşyk babatda tizlik getiren bolsa, onda Şest G adamlaryň arasyndaky aragatnaşyga duýgy getirer. Hemmäňize salam. Bu günki gürrüňdeşligimiz şeş G barada bolar. Ýakyn wagtda bäş G çykdy. Tizlik has hem ýokarlandy. Indi iki müň otuzynjy ýyllarda şeş G çykmaly diýýärler. Şol şeş G bilen adamlar bir-birine hem duýgularyny hem ugradyp biljekmiş. Şu wagt hem aslynda smaýlik, stikar zatlar bilen ugradyp bolýar, ýöne şeş G Belli bir ölçegde. Hawa, belli bir ölçegde. Ýöne şeş G bilen geljek zatlar meni gaty tassyklalandyrýar. Ilki bilen, tri ji, çytyry ji, pät ji, şola näme zat diýen sorag bilen başlaýyn. Ji diýilýäni iňlisçe generation sözüniň baş harpy. Pokoleniýa, nesil diýmek. Her gezek täzelenende adin ji, dva ji, tri ji şeýdip gitýär. Kabelsiz kommunikasiýa aragatnaşygy aňlatýar, mobilni setleri aňlatýar. Adin ji bir müň dokuz ýüz segsen nji ýyllarda çykýar, diňe ses jaň etmek, mobilni telefonlaryň döreýşi astynda. Analog ýönekeý sistema. Soňra bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýyllarda dva G döreýär. Oňa eýýäm jaň etmäge plus sms ugratmak-da goşulýar. To ýest birinji sms şo ýyllarda ugradyp başladyk. Tri G iki müňünji ýyllarda döreýär. Eýýäm onda internet diýen zat mobilni telefona gelýär. Çtiri G bilen iki müň onunjy ýyllarda wideo döwri başlanýar. Youtube, sosialny set, Netflix we şuňa meňzeş zatlary ullanmaga başlaýar telefon arkaly. Soňkusam iki müň ýigriminji ýyldan bäri Päjiwa durmuşymyzda, o-da skorost, tizlik, döwri diýip atlandyrsaň bolýar. Köp enjamlary distansionno, uzakdan kontrol etmäge başlaýas. Şol enjamlary uzakdan, distansionno görnüşde kontrol etmek üçin skorost, tizlik gerek bolýar. Çetiri G bilen wideo döwri başlandy diýýäň, ýöne meň telefonym köplenç tri G-de işleýär. Ýöne şonda-da men wideo görüp bilýän-a. Birhili çetiri G bolmasa wideo görüp bolmaýan ýalyg edip aýtdyň-da. Ýok, görkezýä.
Ýöne töwerekde çytyry G swýazy tutýan wyşka az bolsa, pes bolsa, onda telefon awtomatiki tri G signala geçýä. Bu-da öz gezeginde wideoň hilini, kaçestosini gaçyrýa, tizligini azaltýa. Sebäbi tri G sekuntda on megabit diýmek, sanlar primerno aýtýan. Çytyry G-de ýüz megabit diýmek, sekuntda. Päd G uje müň megabit bolýa, sekuntda. Üns beren bolsaň, her G-de on esse köpelip gidip barýa. Indi bärde belläp geçesim gelýän zat, köp adam Megabit bilen megabaýty bulaşdyrýar. Megabit gigabit diýmek maglumatlaryň bir ýerden başga bir ýere gitýänçä, ugradylýança geçýän wagty, sarp edilýän wagty aňladýar. Megabaýt bolsa bir papkaň, faýlyň göwrümini, ululygyny aňladýar. Näçe baýt, näçe bit, mega, giga o zatlara girip oturjakka sebäbi hasam bulaşmaklygy mümkin bize tomaşa edip oturanlar. Päsjiniň özi gaty çalt, sekuntda birnäçe maglumatlary alyş-çalyş edip bolýar. Şeýsje nämäni üýtgetmelika, näme üçin şonça tizlik gerek bolar diýip pikir edilýär. Köp hünärmenler Şeýsji ýönekeý bir internet däl, has uly zat, internetden has köp zat diýip aýtýar. Şu wagt Päsjide Iň çalt skorost, tizlik, on gigabide çenli ýetip bilýär. Şeş G bilen müň gigabide çykmaly diýilýär. Şonuň üçin seň aýtýanyňa goşulýan, bärde biz ýaly ýönekeý bir internet ulanyjylar üçin on ýaly uly tizlikdäki, skorostdaky internet kän bir gerekçiligi-de bolman biler. Ýöne bärde gürrüň diňe tizlik barada däl-la, sebäbi şeş G bilen internet torlarynyň aňy emeli aň bilen, iskusstvenny intellekt bilen ýöredilmeli diýilýär. O näme diýmek? Radiolardaky frekans ýaly internet torlarynda hem frekans bar. Ýöne radiolardaky frekansdan tapawudy sesler däl-de maglumatlar daşaýar. Indi ýaňky CG bilen internet torlaryna gelmeli iskusstweniý intellekt internete bagly islendik enjamy, ustrojstwany, haýsy frekansa geçirmelidigini özi saýlaýar. Tizlik peselmesin, maglumatlar çalyp barsyn diýip. Ondan başga-da SC bilen maksat edilýän zat telefonym tutanok ýa töwerekde Wi-Fi baglanmaga Wi-Fi ýok diýen gürrüňi aýyrjak bolýarlar. Deňziň ortasynda bolsaňda, Sahara çölüň ortasynda bolsaňda internete baglanmaga, çatylmaga mümkinçilik döretjek bolýarlar. Onda meň sim-kartam işlemese, töwerekde Wi-Fi ýok bolsa men nädip baglanmaly o internete? Diňe obyçnyý operatorlaryň swýazyny ullanman, sputnikow swýazy hem ullanjak bolýarlar. Ilon Maskyň Starlink pul gazanmaga başlaýar da şo bilen. Ondan başga-da ACT Space Mobile diýen firma bar, olar hem pul gazanmaga başlar. Ilon Maskyň Starlinkinden mysal bereýin. Bir anten bolýar, biram router bolýar. Şo anten sputnikden Swýazy alýar, seň telefonyňa-da şeýdip Wi-Fi berýär. Ondan başga-da, ýene-de elektron sim-karta bar, eSIM diýilýär. Onam şo sputnikli swýaza baglap bolýar. O elektron sim-karta näme? Soragdan soraga geçip barýaň bir temaň özi bardy. Olar barada soňra aýdyp bereýin men. Bolýar.
Şu ýerde temadan başga bir zat belläp geçesim gelýär. Bize tomaşa edýänlere bir apros edip görseň boş wagtyň, ýutupda ýa-da tiktokda uly-uly ýerlere gelmegi planlaşdyrýan firmalar barada gyzyklanýanlar bolsa, şolar barada-da gürrüň etsek bolýar. Biotehnologiýa firmalary, humanoid robotlary, adama meňzeýän robotlary ýasaýan firmalar, wertolýot taksilary öndürýän firmalar, kosmos barada uly işler alyp barýan firmalar, iskusstwonyý intellektiň her bir bölegi üçin aýratyn bir iş alyp barýan firmalar, gaty gyzykly firmalar eken. Indi akylly telefon, akylly şäher, akylly öý diýip eşitdim. Şeýtji bilen täze bir uruwin akylly dünýä diýýäle. Indi şoň manysy näme? Bütin planeta nätip akylly bolýa? Dogry, şeýtji bilen şäherler, ulaglar, zawodlar, daş-töweregimizdäki ähli kameralar, datçikler, sensorlar, elimizdäki smartwoçlar hemmesi biri-birine birikdirilmegi planlaşdyrylýa. Muny edil nerw ulgamyndaky bir-birine bagly sistema diýip pikir etýän. Sebäbi şu alty G-däki sistemada adamyň beýnindäki neýronlary ýaly signal ugradyp durmaly. Sistema nähili işlemeli? Meselem şu wagt biz tokaýda otyrysda, tokaýdan mysal bereýin. Gynansakda şu wagt gyzgyn howalarda agaçlar ýanýar, pažar bolýar, ýangyn döräp bilýär. Guran ot-çöpleriň tutaşmagy bilen. Şu wagt Amerikada tokaýlara datçikler ýerleşdirilýär. Şo datçikler tokaýdaky temperaturany, howadaky karbon monoksid ölçäp durýar. Her minutda, her otuz. sekuntda maglumat ýygnap durýar. Sen pikir edip gör, bir günüň dowamynda şunça giden maglumat bolýar. Şo maglumatlary bir ýerik ugratmaly. Ugratmak üçin hem uly tizlik gerek. Barjak ýerine-de gijä galman barmaly. Nirä barmaly? Indi ýangyn söndüriji merkeze barmaly ýa-da tokaýlaryň ýangyny barada howpsuzlygy alyp barýan edara bolup biler, zat bolup biler, şolara barmaly, danalar. Minutda diýen ýaly maglumatlar baryp durmaly. Diýeli ýangyn döremegi mümkin diýen maglumat geldi. Näme etmeli? Iň ýakyndaky ýangyn söndüriji merkezi ugratmaly. Iň ýakyndaky ýangyn söndüriji merkeziň maşynlary, ulaglary başga bir ýangyna giden bolsa näme? Onda ikinji ýerde duran iň ýakyny ugratmaly. Ýangyn söndüriji merkezleri kim saýlamaly? Iskusyn intellekt saýlamaly. Şu sistemany bütin dünýädäki tokaýlara oturtsaň, ne akylly dünýä bolýar şol. Ýa-da, meselem, dünýädäki agyz suwlaryny ölçäp duran bir sistema bar diýeli. Olam, mysal üçin, nirede agyz suwy azalan bolsa ýa-da köp bolsa, şoňa görä bir öňüni almaly-la. Indi şo zatlarda ýene-de iskusstweniý intellekt etmeli. Indi şo sistemanam bütin dünýä bolup pikirleneňde, indi şo akylly dünýä bolýar. Şu wagt ýene bir zady belläp geçesim gelýär. Adamlar şu wagt internedi ullanjy, sarp ediji bolupdy. Ýöne ýakyn gelejekde daş-töweregimizdäki ähli akylly enjamlar internede baglansa we şo enjamlar biri-biri bilen aragatnaşykda bolup duka, adamlar hem şol ekosistemaň bir bölegi bolup gitýär. Näme diýjek bolýan? Şu wagt elimizde akylly sagatlar bar, saglygymyz barada bir topar maglumatlary ölçäp dur. Maglumatlary telefondan görýäs ýa sagadyň özünden görýäs, hiç ýerik gidenok başga. Indi şo maglumatlar belli bir saglyk merkezine, hassahana bir ýeri ugradylsa, şoňa görä-de biziň saglygymyz barada analiz edilip dursa, ýa-da meselem bir şäheriň ýaşaýjylarynyň tok ullanylýarlygy barada analiz edip duran bir sistema bolsa, sagat näçede, Näçeräk tok sarp edýär şu şäheriň ýaşaýjylar diýen maglumatlar bir ýerik ugradylyp dursa, bizem awtomatiki usulda şu ekosistemaň içine girdigimiz bolýar. Internetden surat, wideo, ses ugradyp bolýar, alyp bolýar. Ýöne duýgularymyzy ugradyp ýa-da alyp bilemizok. Şony şest-ji bilen etip bolýar diýýärler. Ine şoňa-da tactile internet, haptic internet diýilýär. O näme diýmek? Kowid mahaly üstünde köp işlenýär. Singapurda elektronika inženeri bolup işleýän bir hünärmen şoň üstünde köp işleýär. Ene-atasy Hytaýda ekenda kowid mahalyda Hytaýa gidip bilenok şonda ene atasyny göresi gelýär wideoň üsti bilen görýär ýöne bir gujaklaşyp salamlaşsam elleşip salamlaşsam diýip arzuw etýän eken indi şony internediň üsti bilen edip bolmazmyka diýip köp oýlanypdyr şoň üstündede işleýär şu günki güne çenli köp ýol alypdyr ýöne entek gutaranok doly indi elleşip salamlaşmak ýaly duýgyny gysyşy dawleniýäni temperaturany ugratmak maglumatlary ugratmakdan gaty kyn. Şoňa görä-de uly tizlik gerek bolýar. Hem-de belli bir duýgyny hakyky ýaly etjek bolsaň, doly geçirjek bolsaň, aňyr tarapa, wagtyndan gijä galman barar ýaly etmeli. Şu wagt kämahal wideo-wizo bilen gürleşemizede sesimiz soňra barýar-a. Şolar ýaly bolmalydýa-da. Şu wagt PG-niň gijä galýanlyk wagtyny hasaplaň-da, on millisekunt. Bir sekundam däl, on millisekunt. Indi şo SG bilen bir millisekundy gaçmalydyýa. Jemläp aýtsak, umuman aýdanymyzda SG bilen maksat edilýän zat diňe biri-birinden uzakdaky adamlaryň duýgularyny bir-birine wagtynda geçirmek bilen çäklenmän, bir lukmanyň, hirurgyň distensonny ýagdaýda uzakdan hassany bejermegi, operasiýa etmegi planlaşdyrylýar. Şolar ýaly uly jogapkärçilikli işlerem planlaşdyrylýar. Şoňa görä-de, hiç hili gijä galmaklyk ýa-da islenilýän işi ýerine getirip bilmezlik ýaly bökdençlikler hiç hili ýagdaýda bolmaly däl. Indi bu zatlaram aňsat zat däl. Şoň üçin başararlarmy, başarmazlarmy bilemok, ýöne şo günleri görmek we täze çykýan her bir tehnologiýanyň hüzirini görmek hemmämize nesip etsin. Boldy bu günlükçe.
Agza boluň, laýk basyň, kommentariýa ýazyň. Hemmäňize hoş sag boluň. Sag boluň.